Dyma banel enghreifftiol yn trafod cwestiynau enghreifftiol ar gyfer cystadleuaeth Seat Holi. Bydd ambell air o gyngor yn ymddangos ar hyd y ffordd.
Nos da i chi a chroeso i fideo hyfforddiant siarad cyhoeddus Radio Beca. Catriona Jones yw fi a fi fydd yn cadeirio y sesiwn drafod yma heno gyda tri phanelydd brwd iawn, Dafydd Morgan o Glwb Pont Siân, Elliw Dafydd o Glwb Bro'r Feri a Megan Lewis o Glwb Trysant. A'r tri phwnc fyddwn ni'n trafod heno fydd siopa lleol, beth fel ddylen ni fod yn darllen a llwyddiant tîm pêl-droed Cymru. Felly dyna dri thestun, tri siaradwr wedi cyflwyno, awn ni'n syth mewn i'r cwestiwn cyntaf heno, sef, Oedd hi'n Sadwrn siopa'n lleol ddechrau mis Rhagfyr. A ddyle pob dydd Sadwrn fod yn Sadwrn siopa'n lleol? Dafydd a Chriel i ti, a ddarllena i fe 'to, oedd hi'n Sadwrn siopa'n lleol ddechrau mis Rhagfyr. A ddyle pob dydd Sadwrn fod yn Sadwrn siopa'n lleol? Diolch am y cwestiwn, Catrin. Yym, fydden i'n dweud na ddyle bob dydd Sadwrn fod yn dydd Sadwrn siopa'n lleol, achos mae'n ymgyrch benodol ar ddyddiad penodol i gael pobl i siopa'n lleol. Wrth wneud e ar bob penwythnos, chi'n fel colli ystyr. Mae pobl jyst yn meddwl bod e'n bob diwrnod, pobl anghofio byti fe achos mae fe jyst yn rhywbeth sydd ddim yn golygu dim byd mwyach. Fi'n credu geithiaf fwy o effaith i cael pobl i siopa'n lleol trwy ganolbwyntio ar yr un ddiwrnod 'na. Ie, diolch yn fawr i ti. Elli ble hi'n sefyll ar hyn? A ddyle bob diwrnod fod yn ddydd siopa'n lleol? Dwi ddim yn credu dyle bob dydd fod yn ddydd siopa'n lleol, ond fi'n credu bod hi'n bwysig bod ni yn yym atgoffa bobl i gefnogi yym mud- mudiadau a hwnna lleol. Grêt, diolch yn fawr i ti. Megan, wyt ti'n meddwl bod angen i ni wneud fwy i argyhoeddi pobl o werth siopa'n lleol, neu Yn un o'r sy'n mynd yn erbyn llif naturiol masnach erbyn hyn. Yn sicr, mae'n bwysig bod pobl yn cefnogi yn lleol, yym, ac yn fwy felly na'n siopa, bod ni'n rhoi cyfleoedd i bobl, i bobl ifanc, i fwrw prentisiaeth, i ddechrau busnesau yn lleol, achos hebddyn nhw, felly heb y cyfleoedd hynny, fydd Bydd ein siopa'n lleol yn y dyfodol am eisiau dod ôl ffrwyno hynny dro ar ôl tro, yym, achos os oes dim byd fwy trist na cerdded lawr stryd fawr, un siop wag ar ôl y llall. Mae, yym, cyflogwyr, bobl sy'n berchen siop ein, ydyn, maen nhw'n creu cynnyrch i ni i gallu mwynhau yn lleol, ond maen nhw yn bwydo nôl mewn i'r economi ac yn cefnogi yr economi leol ehangach a'r gymuned. Felly dyle bob dydd fod yn ddydd siopa lleol yn dy farn di, dyle? Dyle fe yn bendant fod yn arfer. Yym, o ran yr ymgyrch, mae'n rhywbeth falle'n artiffisial i gael rhyw ymgyrch siopa'n lleol, ond fi'n credu bod isie iddo fe ddod yn arfer lle mae bobl yn ddim yn lle meddwl falle am fynd i'r archfarchnad i... Yn amlwg mae'r prisiau'n well, ond i feddwl weithiau, 'O, falle alli di gael hwn a hwn. o fan hyn yn hytrach, sy'n dod eto i'n cefnogi nôl mewn i'r ffrwd, i'r, yy, fel afon o, i sianelu'r cyfan at ei gilydd. Yy, Dafydd, ti isie dod nôl fan hyn? Os ti'n neud hyn bob dyrnod, yym, t- ti jyst yn colli'r ystyr, achos ma', t'mo', ma' pob un jyst yn meddwl, O, ma' fe'n jyst yn hwn 'to, a hwn 'to, a Dyw e ddim yn... dyw e ddim byd gwahanol, ma' fe jyst yr un peth bob diwrnod. Dyw e ddim yn aros yn y côf. Ond onid dyna'r ddelfryd? Ond onid dyna'r ddelfryd, bod pobl yn neud e o hyd a bod e'n dod yn norm? Wel, ma' 'na ma' 'na gwestiwn wedyn ynglŷn â rhyddid pobl a faint wyt ti'n amharu ar hwnna, achos mewn ffordd wedyn ti'n gor- ti'n ddim yn gorfodi ond ti'n dweud wrth bobl dyma'r peth i'w wneud. Wel, Efe achos gallet ti ddadle bod 'na rôl gan fusasau mawr hefyd i chware mewn economi a'r cyfuniad o o ddau sy'n creu economi gryf, defnyddio yy busnesau mawr i ddenu pobl mewn i'ch siope bach chi yn hytrach na gwerthu'ch siope bach chi yn unigol os chi moyn creu economi gryf. Ond a na na dyn ni wedi gweld er enghraifft yn Llanelli trostre yym y defnydd gwbl anghywir o hynny A ma fe di lladd canol dinas Llanelli. Ond edrych ti ar rywle fel Gyfyrddin wedyn, y gwrthwyneb, yn edrych ar gynllunio, shwt wyt ti'n cynllunio hwnna, chyfuno siope bach a siope mawr. Ma hwnna wedi gweithio. Ti'n mynd i ganol Gyfyrddin ar unrhyw dre yn ganol, yy yy unrhyw ddiwrnod yn ganol yr wthnos, a ma fe'n, ma fe'n fishi na, a ma fe'n arwen lan i Stryd y Brenin, lle ma na siope bach nawr yn datblygu, Oherwydd bod y ganolfan siopa lawr y pen arall y drên yn sugno pobl mewn. Ti'n sôn am hynny, ond hefyd yym mae'n bwysig iawn bod yr yy siope lleol, y fusnesau lleol yn gweithio gyda'i gilydd. Nid dim mond gyda yym busnesau mwy, ond fi'n credu bod 'na yym Trwy undod mae nerth yym a b- Mae anti stress yn ormod. Dwi'n meddwl bod lle da y siope lleol eu hunain yn neud lot mwy o waith. Yym ma' nhw ddim yn gallu dibynnu ar siope fa- mawr i ddod i mewn. Ydy ma' fe'n rhoi hwb. Ond ma' ma' pawb nawr yn gysylltiedig a'r we ma' fe yn bob man os yw bobl yym y siope mowr ma'n gallu neud e does 'na ddim rheswm pam na all yym siope lleol neud hynny i werthu deunydd ble ma' bobl bob nos ar eu sgrin i jyst i godi'r ymwybyddieth o'r cartre hefyd. Ond yr unig weithiau mae'r ymgyrchoedd tebyg hyn byth yn gweithio yw pan mae fe pethau wedyn yn symud i ddigwydd yn naturiol. Nawr yng Nghaerfyrddin, mae pethau'n digwydd yn naturiol heb unrhyw ymgyrch yn digwydd, a dyna beth dwi'n trio gweud yw does dim angen ymgyrch, a trwy ledu ymgyrch i fod yn bob dydd Sadwrn ti'n colli ystyr e, yn hytrach mae angen edrych ar rywbeth hollol wahanol ynglŷn â sut wyt ti'n cynllunio tre, yn defnyddio cyfuniad o fusnesau bach a busnesau mawr. Mae Tir Ddwfn am gynllunio trefol, ond odi'r syniad mawr stryd fawr yn syniad hen ffasiwn erbyn hyn? Ta beth. Beth yw, timod, ma- ni gyd wedi bod yn siopa ar y we dros y Dolig 'ma, dw i'n siŵr, yw oes 'na ddyfodol i siope stryd fawr a, ac yn ei sgil e, siopa'n lleol, onid ar y we a chwmnïau rhyngwladol sydd bia'r dyfodol? Sti bydd fel bydd mewn i siop, teimlo'r dilledig, ti isie, yn hytrach na, yym, efallai, mynd ar-lein, ddim yn gwybod beth wyt ti, yym, yn ei brynu wir. T'mod, mae lluniau, mae pobl yn gallu neud pethe ryfedda i luniau dirnodau 'ma. Yym, a a wi'n credu bod hi'n hynod o bwysig, yym, yn enwedig dros y Nadolig, ti'n prynu i bobl eryll, yym, mae'n bwysig iawn bod ti'n gallu gweld hynny, yym, a cael chat. Jiw, ellwn ni fynd drws nesa? Yym, a mae'n bwysig bod ni fel cymuned yn cymdeithasu. Wyt ti'n rhoi hyderus yn y fodol, y stryd fawr, hyderus yn y fodol siope bach lleol? Ydw, yym, ond wi'n credu bod e'n bwysig y meddylfryd, yy, ma' angen newid meddylfryd, yym, yr, y bobl leol. Felly'n gefnogol i ymgyrch.
Ok. Yym, Megan, yy, hyderus yn y fodol siope lleol? yng Nghymru. Fel, ydw, fel wnes i sôn ar y dechrau, wnes i sôn bod 'na angen i bobl ifanc wybod bod siopau lleol yn gallu bod yn llewyrchus, neu fydden nhw ddim yn yn dechrau busnesau eu hunain yym i greu busnesau. Felly, o weld si- siopau yn lleol yn llewyrchus, ymgyrch i hybu hynny, dwi'n meddwl bod 'na ddyfodol wedyn. A Dafydd, i grynhau, hyderus yn nyfodol siopau bach lleol, ymgyrch ai peidio? Ydw, ond mae rhaid defnyddio, mae rhaid peidio edrych ar busnesau mawr fel y dyn drwg a defnyddio'u pŵer nhw a'u gallu nhw i gefnogi busnesau bach, a dim edrych ar y pethau fel pethau sy'n cystadlu, ond pethau sy'n gallu cydweithio. Diolch i chitri a nawn ni adael yr hir fynna. Felly, Dafydd yn credu bod ymgyrch o'r fath, braidd artiffisial, yn bwrisiau newid meddylfryd ac efallai cynllunio trefol. Elliw a Megan yn credu bod ymgyrch yn rhywbeth llesol i atgyfnerthu'r syniad bod angen siopa lleol. Iawn, awn ni mlaen at y testun nesa, sef, Mae darllen yn ffenestr i'r byd sydd o'n cwmpas. Ond beth dylen ni fod yn ei ddarllen? Elliw, na i ddechrau gyda ti fan hyn. Mae darllen yn ffenestr i'r byd sydd o'n cwmpas. Ond y cwestiwn mawr, beth y dylen ni fod yn ei ddarllen?
Dwi'n credu bod 'na yym Wel, mae 'na bwysau mawr wedi bod yym yn ddiweddar yym lle mae 'na bobl yn dewis yym beth maen nhw'n ei ddarllen yym ac yn dewis e er mwyn atgyfnerthu yym eu ffordd o feddwl eu hunain, yn hytrach na falle meddwl tu allan i'r bocs yym a fodlon herio'u hunain. Yym, a cwestiynu i hunen.
Diolch yn fawr i ti. Megan, yr un cwestiwn i ti, a mae e'n gwestiwn dyrys. Yym, beth dylen ni fod yn ei ddarllen? Wel, dwi'n meddwl mai'r gair pwysig fan hyn ydy darllen. Faint sydd yn darllen? Dwi'm yn meddwl erbyn hyn mae pobl yn fwy tueddol o gael eu newyddion o'r we ac o deledu. Ma'r... maen nhw'n colli diddordeb mewn darllen, felly... Y cwestiwn yw, beth ddyle fod yn cael ei sianelu drwy ein ein sianeli ni yym ar ar y teledu? Dyna yw'r cwestiwn i fi yym o safbwynt Gymreig ac o safbwynt rhyngwladol hefyd. Diolch yn fawr i ti. Dafydd, beth ddylen ni fod yn ei ddarllen neu beth ddylen ni fod yn mynd ar ei ôl er mwyn arfogi'n hunain a gwybodaeth yn yr oes sydd ohoni? Wel ateb byr yw popeth, ond sdim amser am hynny oes e? Yym ma' angen, fi'n credu, i bobl ddeall bod, mae rhan fwyaf o gwybodaeth pobl dyddiau yma yn dod trwy cyfryngau cymdeithasol, cos maen nhw ar blât, maen nhw y tu blaen nhw. Mae cyfryngau cymdeithasol yn gallu cadw pobl mewn bybl, a mae angen i bobl ddysgu edrych tu allan i'r bybl hynny, achos, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, mae'r bybl hynny dim ond yn atgyfnerthu beth y'ch chi'n credu yn barod. A fi'n credu, yn y bôn, beth sydd angen ei edrych arno yw herio'ch hunan i edrych tu fas. i'r bybl hynny. Mae'r cwestiwn yma yn berthnasol iawn yn yr oes sydd ohoni, gan bod Brexit wedi digwydd eleni, Megan. Lot o bobl yn teimlo bod nhw ddim ar y lefel o wybodaeth angenrheidiol oedd yn perthnasol iddyn nhw wrth wneud eu penderfyniad nhw ynglŷn â aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Wyt ti'n meddwl bod diffyg wedi bod yn yr wybodaeth oedd mas 'na i bobl? Yn sicr, doedd bobl ddim yn gwybod beth o'n nhw'n wneud cyn mynd i'r blwch pleidleisio yn... Ai bai felly beth o'n i 'di bod yn darllen yw hynny? Y diffyg wybodaeth, dwi'n meddwl, yn dod yym o o boptu'r gwleidyddion, y diffyg wybodaeth beth fydd yn digwydd ar ôl beth sy'n digwydd o aros. Yym a beth sy'n deillio o hynny yw bod 'na ddim cyfrwng falle, yym ma' bobl yn naturiol yn gallu dewis pa, pa fath o o bapur neu be bynnag maen nhw am i ddewis. Ond mae'n yn bendant diffyg wedi bod o ran hynny, yym sut i sianelu hynny wedyn. Dwi'n meddwl bod 'na angen i i bobl gallu fynd lle mae 'na ma' 'na ff- ma'r ffeithiau yn cael eu dweud yn hytrach na barn yn cael ei gyfleu. Ond allwn ni ddim dim ond beio y gwleidyddion neu na, ma' 'na yym g- yy gyfrifoldeb ar bob un ohonon ni yym i ddewis be' 'den ni'n mynd i ddarllen yym a a'r amrywieth hynny. Ma' ma'r gair diffyg gwybodaeth wedi cael ei ddefnyddio, ond fi'n credu o'dd y wybodaeth mas 'na, ond o'dd 'na shwt gymint o wybodaeth a beth o'dd yn wybodaeth o'dd yn ffaith, ma' hwnna'n fater hollol wahanol. A ni'n clywed nawr am yr newyddion ffug 'ma ar dudalenne, a ma' ma' 'na rôl falle ar y cyfrynge falle i i ddangos, wel, na, chimod, y cyfrang- cyfryngau traddodiadol falle, i ddangos, chimod, na, mae hwn yn, yn, yn ffaith, ond dyw hwn ddim yn, mae fe'n ddim yn, ddim yn wir o gwbl. Yym, y broblem yw... Ond, a yw pobl, a yw pobl â ffydd yn y cyfryngau traddodiadol erbyn hyn? Y- ydyn nhw ffydd?
Fi'n credu falle bod nhw. Yw'r cyfryngau wedi mynd, w- i datblygu i fynd i'r lle lle mae'r bobl dyddiau hyn? Yw, yw'r pobl wedi gadael y cyfryngau, dim achos bod dim ffydd 'da nhw, ond achos bod nhw heb ddilyn patrymau falle cymdeithasol, ble mae pobl yn cael eu newyddion nhw. Felly, o ble ti yn cael dy newyddion, er enghraifft? Ble fyddet ti'n troi i gael dy newyddion? Dwi'n hoffi edrych ar-lein, yym, edrych yn fanylach tuag at, yym, hynny, a falle cwestiynu, Ai yym.
newyddion Prydeinig wyt ti'n cael felly, neu newyddion Cymreig? Newyddion Prydeinig, oherwydd does dim gyda ni, mae 'na bryder cymdeithasau cenedlaethol yng Nghymru, a fel yn union gyda Brexit, o'n i'n clywed am yr llun fel Prydain yn hytrach na fel Cymru, a wi'n credu oedd 'na lawer iawn i'w ddweud am hynny a'r wybodaeth Gallwn ni ddim. Yn Meon, os digon o drafodaeth i gael yn y cyfryngau Cymreig ynglŷn â Chymru yn hytrach na Phrydain, a a t'mod, nhw ar y mewn i hynny, a oedd Brexit wedi tanlinellu hynny? Oes gwendid o ran hynny? Oes, yn sicr.
O ran Cymru, mae'n hollol wahanol y safbwynt. Yn un peth, yr holl yym beth oedd Cymru'n elwa o'r Undeb Ewropeaidd o gymharu â'r gwledydd eraill, Prydain falle, doedd hynny ddim wedi cael ei

Da fi ddim yn credu dylai fod yn darllen gymaint â phosib petai hynny yn bosib o, o'r trwch deunydd tu mas 'na erbyn hyn. Yym, a anghyngherio'n hunain ar beth 'yn ni yn ei ddarllen. Elli i'm credu bod cyfrifoldeb ar yr unigolyn i fynd i wylio am effeithiau dibynadwy, yn ôl barn yr unigolyn hefyd dw i'n siŵr, a Megan yn teimlo bod prinder i gael o'r drafodaeth ynglŷn â Chymru yng nghyd-destun newyddion a materion cyfoes. Nawr te, awn ni mlaen i'r trydydd cwestiwn heno, sef, Pwy ddyle ddysgu pa wersi o lwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym Mhencampwriaeth yr Ewros yn ystod haf 2016? Megan, na i ofyn i ti ddechrau ar hyn. Pwy ddyle ddysgu pa wersi o lwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym Mhencampwriaeth yr Ewros yn ystod haf 2016? ag 16. Wel yn syml yym holl fudiade Cymru dyn nhw i gyd ddysgu achos ma' nhw ma' gweld y Gymrag o ran yr iaith nawr ar lwyfan byd yym mudiade yy cwmnïe mawr fel Adidas yn hysbysebu yn y Gymrag yym o'dd e'n o'dd e'n bleser calon i weld hynny a dwi'n meddwl dyle holl fudiade Cymru boed yn breifat neu'n neu'n yym yn genedlaethol hefyd Dysgu gwers a sylweddoli pwyslais y Gymraeg fel ffordd i werthu Cymru. Diolch yn fawr ti, Meira. Elliw, pa wersi ddylen ni fod yn tynnu o lwyddiant y tîm pêl-droed? Beth sy 'di sefyll mas i ti? Wel i mi, fi'n credu y teimlad o dîm sydd yn hynod o bwysig. Wi'n gwybod mae 'na unigolion da, ond dyna er er enghraifft yr y marchnata o'n nhw'n wneud yn y Gymraeg ac yn y Saesneg, Yr yr pwyslais oedd ar y tîm yn hytrach na'r unigolion yym a fi'n credu lle ni bob un ohonon ni yym yn y ffermwyr ifenc a thu hwnt ddysgu o hynny. 'Na fe, y tîm oedd y llwyddiant a'r wers falle i elliw. Beth oedd e i ti Dafydd? Pa wersi a phwy ddyle fod yn eu dysgu nhw? Holl dimodd a phobl y bryd ynglŷn â ymddygiad pan mae'n dod i chwaraeon. Fel un oedd mas 'na, oedd hi'n bleser fod yng yng nghwmni Cymry, e a bobl o o gwledydd eraill, er o'n i 'di clywed bod 'na drwbwl hefyd, a fi'n credu oedd e'n esiampl dda o gefnogwyr Cymru yn mynd mas, mwynhau eu hunain, ond ddim yn achosi trwbwl. Mae pêl-droed wedi cael ei weld fel chwaraeon falle lle mae 'na lot o drwbwl yn ei ddilyn e, ond dyw'r ddou beth ddim yn gorfod mynd â'i gilydd, a fi'n credu oedd oedd dilyn tîm Cymru'n enghraifft dda o hynny. 'Na fe, tri phwynt diddorol iawn fan'na o bersbectifs gwahanol ar lwyddiant y tîm bêl-droed. Peidio â lan yym ar y pwynt wnest ti, Megan, ddechrau ag e, sef y Gymraeg. Pam bod tîm pêl-droed Cymru, ti'n ti'n credu, wedi gweld gymaint o werth mewn defnyddio'r Gymraeg, a odi wedi bod yn llwyddiannus? Yn sicr mi fuodd e'n llwyddiannus achos mewn cystadleuaeth fel yr Euros o'dd holl wahanol wledydd efo ieithoedd eu hunain yn dod yn at ei gilydd a chi'n gallu unieithu wedyn gyda brwydr iaith fach yn erbyn gormes ieithoedd mwy. Yym, a hefyd, o ran yr hanes yr iaith hefyd, fe fuodd y tîm yn yn mynd ar garfan i ymweld â llefydd o bwysigrwydd hanesyddol o ran yr iaith, oedd yn creu'r angerdd yna o fewn ynni calonnau nhw, yym, sy'n rhywbeth, dwi'n meddwl, sydd angen. Mae angen y brwdfrydedd a'r angerdd 'na i wybod eich gwreiddiau, fel bod chi'n gallu cystadlu ar lwyfan cae, boed hynny neu o'ch bywyd o'ch d- o ddydd i ddydd. Ta beth, pam bod e wedi bod yn gymaint o sioc i ni bod tîm pêl-droed Cymru wedi gwneud gymaint o ddefnydd o'r iaith Gymraeg? Nid yn unig hynna, fi'n credu oedd e'n yn sioc i i Ewrop mewn ffordd, achos dyna'r tro cyntaf oedd cynadledd UEFA wedi cael ei gynnal yn y Gymraeg, a oedd pob un 'di cael sioc. Pam bod hi'n sioc i ni fel Cymru? Mae'n dda- mae'n drueni i ddweud, ond mae 'na broblem gyda rhai asiantaethau lle nad yw'r Gymraeg falle yn cael yr un fath o sylw a'r a'r Saesneg. A a falle oedd hwn ar lwyfan ryngwladol, yym, oedd e'n rhoi mwy o blatfform, yy, yn ryngwladol i'r Gymraeg, a falle o'n i, fel Cymry, ddim yn deall bod nid yn unig ni'n gweld yr iaith fel rhywbeth, ond pobl eraill hefyd. Nath e hefyd roid, yym, fwy o lwyfan, fi'n teimlo, i'r tîm hefyd, oherwydd oedd yr yr iaith yn, fel o' ti'n gweud, oedd e'n tynnu cymaint o bobl gwahanol, achos o'n nhw'n gallu uniaethu gyda ffaith bod 'na ieithoedd gwahanol allan 'na. Oedd e'n syndod, syndod ti gweld bod cwmnïau mawr fel Budweiser a Adidas wedi, ti gwbod, camu mewn i fe, heb lot o isie, achos ti'n gallu meddwl faint mwy o werth bydden nhw wedi cael yym mas o wneud e, ond o'n nhw'n meddwl, o'n nhw'n gallu gweld gwerth ariannol o fe hefyd. Ti'n meddwl bod hyn yn mynd i barhau i mi? Gan wyt ti a hyder bod bod cwmnïau sefydliadau eraill yn mynd i fabwysiadu'r un agwedd? Wyt ti'n hyderus o ran hynny? Neu ti'n meddwl bod gwersi'r gorffennol yn, t'mod, yn, yn, yn tywyllu rhywfaint ar y gobaith hynny? Gobeithio nad eithriad oedd e, ond yym o ran cwmnïau oedd yn hysbysebu, ond o ran yym nethon ni sôn yy cael hwn ar lawr gwlad on'd yfe? Yy i bobl i ymhyfrydu yn y iaith ar lawr gwlad, a gewch chi'm byd gwell na pêl-droed, ma' bobl yn gallu dod at ei gilydd, cico pêl, a neud hynny yn yr iaith, a gweld Sêr fel Gareth Bale, ch'mod, a'r sêr mawr 'ma yn ymhyfrydu yn eu Cymreictod, dwi'n meddwl bod hwnna yn mynd i gadel effaith. Yy, oes 'na wersi i'r undeb rygbi fan hyn, yn eu defnydd nhw o'r iaith Gymraeg? Achos mae we- mae e'n bwynt sy' wedi cael ei godi yn gyson o edrych ar agwedd y tîm pêl-droed. Yn sicr, yn enwedig yn dod nôl i'r teimlad 'na o gymuned gyda nhw, a rywbeth yn tynnu nhw at ei gilydd. Yn sicr, mae 'na, mae 'na lot gyda nhw i neu- newid. Bydden ni mewn i cyfnod y Chwe Gwlad wedi i'r flwyddyn newydd nawr. Y cwestiwn mawr i gloi fan hyn, beth yw gêm genedlaethol Cymru erbyn hyn felly? Yym, rygbi neu pêl-droed? Dafydd, beth yw 'i? Anodd dweud. Yym, dwi'n mynd i ddweud, falle bod yn bach yn, falle bod pobl yn ei anghytuno, ond fi dal mynd i ddweud rygbi. Rygbi. Dafydd, beth yw 'i ti? O, rygbi!
A beth am chdi, Megan?

pêl-droed mas yn Ffrainc oedd hi. Wel, ar y nodyn hynny, ag amser yn ei guro ni, ga i ddiolch i chi'ch tri am eich cyfraniadau chi, a chloi'r sesiwn drafod yn fan'na. Diolch yn fawr i chi.